Illejla waqt Prime Time bil-cameras tagħna dħalna fis-sala tal-operazzjonijiet mas-Sur Axiza. Għexna il-minuti ta' qabel intervent li jgħixu il-pazjenti tas-Sur Axiza. Naraw kollox, id-dettalji u l-filmati minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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 We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. OK Home. Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum 23 ta' Mejju. Illum il-mistiden tiegħi professjonist li wara l-ewwel ftit minuti li tkellimt miegħu mill-ewwel impressjonatni l-istamina u d-dedikazzjoni li għandu lejn xogħlu. Is iktar impressjonatni iktar kemm jiddedika ħin u attenzjoni għal kull pazjent minn tiegħu. Nilqa' miegħi Konsulent Kirurgu Mister Ben Axisa. Kif int Mister Axisa? Tajjeb. Grazzi talli aċċettajt l-istedina, vera napprezza, tista' takkomoda ruħek. Jiena ħa nieħu posti wara t-typewriter tiegħi. Tradizzjoni ta' Prime Time, nirreġistra kull min jiġi hawnhekk. Ftit dettalji, formalita', isem u kunjom. Ben, Ben Axisa. Axisa, data ta' twelid? 12/9/65. 12/9 Settembru 1965. Fejn inti mwieled, Mister Axisa? Ħal Qormi. Ħal Qormi. Residenti? Ħ'Attard, Ħ'Attard. Ħ'Attard. Professjoni? Kirurgu. Kirurgu. Sur Axiza, kurżità, għalfejn professjoni fil-mediċina u mhux linja differenti? Interessanti dik. Meta kont żgħir kelli żewġ linji li kienu jogħġbuni. Waħda kienet l-arkitettura u l-oħra kienet il-mediċina. Għażilt il-mediċina il-għaliex bażikament kelli kont ma niflaħx, ġie tabib id-dar, li issa ħalliena u Alla jaħfirlu u impressjonani bil-mod kif addressja lil ommi u lil missieri u għedt jiena bħal dak ħa nsir and that is how it was decided. Komplejt l-istudji tiegħek u l-prattika fir-Renju Unit. Iva. Ladarba gradwajt minn Malta. Iż-żmien li mort l-Ingilterra inti kien żmien rivoluzzjonarju għall-mediċina. Iva, iva. Meta kont hemmhekk, bażikament kienet qed issir u kienet bdiet Malta wkoll, kienet qed issir tranżizzjoni bejn dak li ngħidulu open surgery li jiġifieri pazjent noperawh permezz ta' farrett, naqsmuh u noperaw b'mod open jgħidulu, u kienet qed issir revoluzzjoni fejn bdiet issir il-kirurġija permezz tal-laparoskopija, dik li jgħidulha keyhole surgery. Ehm, bażikament, I was lucky enough that I was at the right place at the right time, kont hemmhekk fil-ħin opportun. Meta kienet qed issir din ir-revoluzzjoni, jiena ingaġġajt magħha għax kont insib li ehm, kont nara l-vantaġġi tagħha u ehm, fil-fatt it-training tiegħi ħafna minnu tista' tgħid 95% sar fuq dit tip ta' kirurġija. Mister Axisa, għalkemm ovvjament il-professjoni bdiet tibrilla, bdejt timxi 'l quddiem u ovvjament bdejt iżżid l-għarfien tiegħek, żgur fuq livell personali ż-żmien tiegħek l-Ingilterra ma kienx daqshekk faċli għax it-tfal vera kienu għadhom żgħar hawn Malta. Eżattament, eżattament. Kemm kellhom żmien? Eh, well, meta tlajna kellna l-kbira biss, Elizabeth, u mbagħad ftit xhur wara kellna 'l Charlotte, it-tieni waħda, u wara sentejn kellna lil Matthew. Jiġifieri dak kien kien żmien diffiċli għax tkun għadek inċert, tkun għadek ma attrettajtx ruħek fil-pajjiż, ma drajtx l-affarijiet. Kien żmien diffiċli, imma fl-istess ħin huwa żmien li tikber, jiġifieri fil-ħajja f'kull f'kull aspett hemm l-aspett pożittiv u l-aspett negattiv. Jien naħseb timmatura ħafna, tkun qed tgħix waħdek, dejjem ikun hemm dawk id-dubji, imma insomma I look back, And I say it was worth it. Fir-realtà l-esperjenzi mbagħad jagħmluk il-persuna li tkun, mhux vera? Eżattament, eżattament. Ben, lokalment inti kont pijunier fejn jidħlu operazzjonijiet u interventi fl-istonku. Iva. Kont l-ewwel pratikament professjonist li għamel dawn l-interventi Malta. Fil-bidu, ovvjament meta bdejt, x'kienet tkun ir-reazzjoni tan-nies? Kif kienu jitkellmu fuq l-interventi? ħafna min-nies ma kinux jafu xi jfissru, ma kinux jafu xi jsiru u ovvjament kien hemm ħafna kurżità għall-ewwel. Imma imbagħad il-kelma bdiet tiġri, meta tagħmel l-ewwel ftit pazjenti inti stess tkun apprehensiv ħafna jkollok ċertu anzjetà, imbagħad meta tagħmel l-ewwel ftit u thank goodness marru tajjeb, Il-kelma tibda tiġri u n-nies jibdew ifittxu, jibdew isiru iktar kurjużi biex isiru jafu fuq l-interventi. Illum il-ġurnata għamilt, ma naħsibx li nkun qed ngħid ħażin, eluf ta' interventi, bariatric surgeries. Però il-bariatric surgery mhuwiex l-intervent fil-ħin tat-teatru biss. Hemm il-ħin ta' qabel u l-ħin ta' wara. Ħa nitkellmu fuq qabel. Kif tiddiskrivih inti qabel l-intervent? Eżattament. Aħna bażikament kif qed tgħid inti, l-intervent huwa pjuttost parti żgħira mill-proċess kollu għax din hija huwa vjaġġ li l-pazjent jibda fil-bidu, l-ewwel nett isir konxju tal-problema u jfittex l-għajnuna. Dik hija l-iktar parti importanti. Imbagħad jiltaqa' miegħi u mat-tim kollu tiegħi, jiena m'iniex waħdi, jiena parti minn tim komplet ta' speċjalisti, u aħna naħdmu flimkien biex il-pazjent ngħinuh jasal fejn jixtieq. Bażikament, l-ewwel ma jiġu ħafna drabi jiltaqgħu miegħi, nitkellmu, nispjegalhom xi tfisser il-barjatrija, xi tfisser il-weight loss surgery, x'inhuma l-vantaġġi tagħha u x'inhuma l-iżvantaġġi tagħha wkoll u x'hemm Għax dan mhux kollox ward u żgħar, trid tagħmel ċertu sagrifiċċji u trid tagħmel ċertu impenn. U mbagħad ħafna drabi wara l-ewwel konsulta nibagħtuh id-dar jirrifletti fuq li nkunu għadnielu, jekk imbagħad jiddeċiedi li jkompli fil-vjaġġ tiegħu bħala biex jagħmel il-bariatric surgery nlaqgħu mal-professjonisti oħra. Fit-tim pereżempju għandna dietician, għandna speċjalisti tal-respiratorji li pereżempju l-pazjenti li jkollhom bżonn l-għajnuna biex jieħdu n-nifs jagħtuhom l-għajnuna speċjalizzata tagħhom. Għandna l-iktar arm importanti naħseb jiena li hija l-psikologa, dawn il-pazjenti kultant ikunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli u allura li inti tissapportjhom u turihom li din il-barjatrija, il-bariatric surgery, hija parti minn proċess komplet fejn dawn se jibdlu ħajjithom għall-aħjar. Litteralment sapport minn kull angolu tal-ħajja. Absolut, absolutely. U naħseb l-iktar importanti dak iż-żmien, għax f'dak iż-żmien inti tibni rapport mal-pazjent, il-pazjent isir jafek, inti ssir taf lilu u jrid ikun hemm dik iċ-ċertu fiduċja ġo fik li inti, ġo fih, illi huwa jaf li meta jara lilek u jara t-tim, sa jħoss dik iċ-ċertu kunfidenza li he is well supported u li jħossu li huwa qiegħed f'idej tim li għandu l-interess tiegħu fil at its core. Mister Axiza naf ukoll li dakinhar tal-intervent inti tiddedika ħin sabiex kull pazjent tqatta' l-ħin magħhom qabel l-intervent u litteralment tinżel fis-sala tal-operazzjonijiet u tkun tista' tlaqqagħhom ma' kull membru li jkun hemm fis-sala tal-operazzjonijiet. Aħna tat-tim ta' Prime Time bil-kameras tagħna konna xxurtjati biżżejjed li fil-ġimgħat li għaddew kellna l-opportunità li nkunu ma' Mister Axisa u litteralment ħadna ngħixu l-ewwel minuti li pazjent jgħix qabel ma jibda l-intervent. Araw naqra. Din hija ġurnata tipika tiegħi, l-ewwel niltaqa' mal-pazjent u nkellmu nikkjarifika l-operazzjoni. Mbagħad nitla' fit-teatru niltaqa' mat-tim u nibdew nippreparaw biex nibdew l-operazzjoni. Mister Aksiz, hemmhekk rajna l-minuti ta' qabel l-intervent. Hemm l-intervent, la darba jgħaddi l-intervent x'jiġri mbagħad? Mbagħad il-pazjent jgħaddu ftit ftit jiem u jkun mar id-dar, aħna niltaqgħu miegħu matul il-proċess, aħna nagħtuh gwida kull darba jkun jaf eżattament x'irid jagħmel fil-jiem li jkun imissu. Niltaqgħu miegħu b'mod regolari u jkompli s-sapport. Fil-fatt hemmhekk iktar kważi kważi importanti għax issa l-intervent ikun sar, il-pazjent imur id-dar, trid tibqa' tiggwidah, irid jibqa' jħoss is-sapport li qed toffrilu. U aħna dik il-core principle tagħna li l-pazjent isib 'il xi ħadd bieb fejn iħabbat. Naf li dawn il-ġranet ta' wara huma għal qalbek ħafna fis-sens li l-fatt li tagħmel kuntatt b'mod personali ma' kull intervent hija xi ħaġa li inti tfittex tagħmel il-ħin u tagħmilha b'mod kontinwu. Għalik ukoll meta jsaqsuk x'inhija l-iktar ħaġa sabiħa tal-interventi tal-bajrijatrija, ir-risposta tiegħek dejjem tkun kostanti u dejjem tkun l-istess. X'igħtik l-iktar sodisfazzjon minn dat-tip ta' interventi? Jiena s-sodisfazzjon tiegħi huwa meta nara pazjent ikun għaddew ftit xhur, forsi sena wara l-operazzjoni, tkun ilek ma tarah ftit jidħol fil-clinic, ħafna drabi ma tagħrfux, Jgħidlek nirringrazzjak għax ħajti nbidlet, issa sibt job, qed qed ngħix ħajti, nista' nista' nikkomunika ma' sħabi aħjar, nista' nipparteċipa fl-isport u issa qed inħossni ħafna iktar komplet fil-ħajja tiegħi. Mister Assisa, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla u wisq iktar ngħidlek proset tal-umiltà tiegħek u wisq iktar tad-dedikazzjoni kif ukoll il-passjoni li għandek għal xogħlok. Hija xi ħaġa li ta' min wieħed Jammira, Grazzi ħafna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Grazzi għal Golden Drop. Għandna għalik żejt ta' żebbuġa, tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal nemnem. Ħa titlaq minn hawnhekk bi ftit artiġġanat Malti, fil-fatt għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tuża żgur li ser tiftakar fina ta' Primetime. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi ħafna. Sur Axisa. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Anzi, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nilgħobu kontra 30 sekonda.